wayenza ni fika la a ku londza ni ku fona gaza boy ikwala ta ku byela ku a ni la ku fa ni jike kwala a ku yin'wana ya titlambi mm, ta ku huma hala mozambique mhm. ti nge le ku tirheni kahle ngopfu ka music kahle yi ta hayi ni la ta ku pfuna ku loko ni cheka ni swi vona ku hayi this person hi pela he's Profile doing ya yena. very well profile ya yena yi kahle vachuzi ka vhoto hambi mina tivhoti ti nyolorile loko rin'wana wa kuma pani u pfake nenge wa buruku panini eh, bvd yi le a ah, mara u ri u rhangi hi le ku yena a byela mina mm. u rhangi a lava ku alanyana but a ku a hi ku i profeta va vulaka mo ni endla yini mo ni nghena nitlini u ri a endla tana endla tana a ah, loko ya vuya hi leyi a ya ha bitolo hi te ta ku profeta a uh-uh. ah, mina hi na ku lava hi u kahle pastor xavo a yi ri ka chavi va yi vutisa ku four plus nine a yi tivanga mfundhisi se no ka ni nga tivi weather kumbe biloko vo swidumbu swa nine na swidumbu swa four
timenemene timbirhi ta ka gaza ti hlanganini heyi makume nhungu wa timina tengele ka awara ya khume mbirhi swo tolo vanhu a va xi twisisi xitori xa mina na a swi huhangi swi bana tithepi timbirhi na hamula maneki gabaza u ri na timhaka la ta n'wi byelaka loko vusiku helbo ti pone ti bela kumi a yi vulani timhaka leti nga kona ti nga bulani bula caption gagas timhaka ta kona hi loko siku la ku menemeneka tiko ri la ku vuma ri la ku tshwa tiko mati timhaka ta kona
nikula hi le ka timenemene ta ka gaza timenemene timbirhi ti hlanganile a ku ta kha ku tika ngopfu laniwani ku ta tika ku ta va hoyihoyi ku ta va plan plan mm, i episode yena yo sungula leyiwani so um to rhandza ku khensa ka muhumelerisi ku nga meste khosa i khosa a va voniwi hi van'wana va vadyondzisiwa va hosi yesu nda ni nga ri one laha na ngwenya laha timene leyikulu a ah, hi ku hemba ta va kha ti vuya ngopfu na kata yeso kona behind behind the camera ya mikatekini vadyondzisiwa va yena hi vo va nga n'wi tiva all right guys um, yesu a ri na sati yesu eh. eyi swi tiva vadyondzisiwa va yena eh, vadyondzisiwa va yena a ni na n'wina tanihi mudyondzisi wa mi le ku swi tiveni all right guys so ka timenemene ta gazi namuntlha hi ta vulavula hi swin'wana na swin'wana i show leyi nga ta kha vulavula hi swin'wana na swin'wana leswi nga ta kha swi trenda every week se hi ku ho sungula hi ta fa vulavula hi swi nga humelela maybe endzhaku se mara mhaka nkulu i ku sweswi ka gaza gaza yi yime hi milenge yi kwatela un'wana wa tinqambi ku nga va mali u nga ri vona hulu a ku ri phulamuphulani timhaka ta kona i hi loko vo ya teka hulu va ku hulu ka n'wina na sima mpaka mm. ku laveka mani a amokrisa matati voti tinyono li munhu ni yi voni ku a yi nga ta chaya kahle loko tiko va ku sima mpaka sima mpaka sima mpaka tiko hinkwaro munhu va huma va ya beta na vhoti yin'we yo va sula mihloti mara hi mgombozi eh. on a serious note ne mm. hi ku ya hi n'wina sweswiwani yes hulu a va famba swi ndzi because loko mina ni cheka laha hi ku ya hi mina eh. ka vonelo ra mina eh. i think hulu yi fanekele yi apologiza but swi tikomba nga ri um vanhu lava nga around yona ne mm. va yi byeletela swa wrongo ene or maybe yi tolovi ku tshama yi ri nena lexi nga kona hi hulu hulu yi tibyela ku i star ende leswi yi tibyelaka ku yi xiswona a yi xiswona lexi yi faneke yi xi endla i i ku ta yi ta fika yi ku ap- yi apologize ka vanhu lava yi nga va dyohela ya yi cause dyohini sweswo hi nge swi modify hi nge swi sasekisi i- i- i- i tlambi ne Eh. ya ka gaza i munhu hi ta vula ku u na ti-fans but lexi nga xi realize sweswiwani ti ti-events leti nga le ku humeleleni na mm. ti-event organizers ti mm. chuzisa vanhu seni va chuzisa ka voto hambi mina tivhoti ti ni nyonorile timbimu ku ga ende lexi xi ni chavisaka ne yi nga yi nga yi a yi tinharhu a na ti mara xi ni chavisaka ma ta ku yina ni eh. i ku ni voni ti-comments ka okay. rocket life mm. a ni yi ta va yi ri kona hi hi december hi 24 ta december yes ti-comments to tala ti nga layani ti ta yi threaten ti threaten na vutomi bya yona yo yes yes yes bcause ku na un'wana wa wa munghana wa mina a nga ni byela sweswo ivi mm. mina ni tsutsuma ni ya cheka ka rocket loko va ta va va yi postini hulu mm, ni voni ti-comment leti nga laya vanhu va khe va ku simu u ni tlanga exactly eh van'wana va kha ku rocket hi kombela a rhanga a phofumela wena u nga mi testa stage loko nese hi fika va nga ha ri kona ma swi vona so i think a yi le ku tirhiseni ka vutlhari a le ku tirhiseni ka vutlhari ka nkarhi wa sweswi na hambi yo titwa nga ri right i think i fanekele apologiza swihundla hambi wo big zulu a swi na five days va ka holona dumcox stad la va va va va holovini u eh, apologizile i mawo i mawo mm.
i mahungu ya ma vona u apologizing apologizing hambi vo dj zintle before wa tshama vula swi nga va ku e youth ya le south africa a yi tholeki watototot gaza e a not gaza futhi south africa kwa yi vehla ka yona a va swi vona ku hayi no man south africa kwa yi nge vehla ka mina a apologize swi hundza and se i rivele so yena a yi le ku pfumeleni ku ri yi wrong ku na un'wana nhwanyana a nga ni tela na fayili yin'wana a fika ku hi vo ma five o'clock u foneliwini hi xiyiza xin'wana ma swi ta ku yi rhuma vanhu a yi tiyi yoxe eh, eh, eh. i nhenhanyana a fika ku ve yi rhume misala ya feku a ni tlelangi a ni tlelangi ni khoma n'wi byela ku a nga sheri ti-post leti vulavulaka hi mina imagine
just imagine hayi mm. hi lero yi titwa ingaku yi na like yi na i superstar ya i superstar yi na ti-pa leti yi ti rhumaka ku um mm. spokesperson ku na swipokesperson ku ri fambo ya ni vulavulela a swi tirhisi swona mm. lexi hi fanekele xi endla i ku vuya ka gaza i ku gaza leswi ni nga swi vula swa ku mm. yekutela yi yekuteli titlambi hina hi lwisi titlambi leswi va nga swi endla va yekuteli tintlambi ta ka gaza leti xavisaka ti-cd Eh, ni vona- ni vona na king tsonga yi fika yi vhota yi ku sina mpaka Vone, mata king tsonga ene mata xi ni borha ku ne sweswi vanhu va twa nga ri hina ho zonda Eyes. ntlhambi ende a hi zonda ntlhambi ya hi zonda hambi sweswi ntlhambi yo hi foyinela hi nga vulavula na yona Mm, hi zonda matikhomelo ma matikhomelo yena mantlambi hi mona marhongo Ah, eh. mina ni hava ah, and a lavi na ku yi fonela mata why mata why ni nga lavi ku yi fonela eh. ku na un'wana nga tshama a yi ringeta ku yi fonela a ringeta ku yi kombisa ende hi ndlela ya right mm. misa luya yi ku ni kombe ku u nga ti ngheni ta mina okay so a munhu la u tsundzuxiwa tshama yi ri relevant yes so ai ai a yi tshika hikuva a ni yi ri la ku duma yona a hume ka yona ivi then ka tiktok loko mo swi cheka ni mm. ku na vafundhisi vo tala va nga tshama ku va ri profeteni va endla mihlolo leyo hambanahambana ya ku tshama ku ri busy ngopfu but ku ve na se swin'wana ka ntela ivi ni ku na yi tela kahle yi lava vutlhari leyi ku na se swin'wana ka mm. ntela fika ku ri ku hlangana na un'wana wa prophet okay and ya ka gaza ya ku mama sati mahala yi humaka kona hala lipopo hala lipopo mo ni nga vule kwihi mara between um tsanini na malamulele yi ku hala exactly so yena wa ti tiva se ivi a ku a wu hlangana prophet loko prophet va hlangana vona laha va ku hayi um tanaka ni ta ku pfuna kaya leyi ya wena ya tika ngopfu leyi a yi lavulaka tiktok eh. sesi u ri endla yini a tsutsuma le ka pasta eh. loko a fika la kuma ku nga ri kona i pastor ku hayi ni le ku vuyeni mara a wu twi ndlala na i va hayi mi kota vavasati va rhandza ku dyela eh, eh. hayi mi ngo ni vuyeni na swin'wana swin'wana ha ah, no problem mara wo ni tlinela kwala hi ku ha ni tshama ni ri nexe imagine munhu sweswo hambi mina ni nge byeli munhu ku nghena u ni tlinele ku loko rin'wana wa kuma pani u fake nenge wa buruku panini bvd yi le ha ah, mara u ri u rhangi hi le ku yena a byela mina mm. u rhangi a lava ku alanyana but a ku a hi ku i profeta va vulaka mona endla yini mona nghena ndlini u ri a endla tani a endla tani a loko ya vuya hi leyi a ya ha bitolo hi ta ta ku profeta a mina hi na ku lava hi u kahle emilenge ya wena he ka njhanjhani ma swi twa o ivi ngi pfuxa dustin yi n'wi pfuxa dustin yi n'wi pfuxa dustin laha ni nga swi vona ku a xibubuni a xi na vufundhisi ndzeni ma twisanyana ivi yi tswatsa yi tshwatsa yi yi tshwatsa wa mhani loyi yi n'wi tshwatsini kumbe a hi yo leyi mina ni tivaka yona ku na yin'wana ni tivaka yona ve ri yi na altar okay ndhawu leyi mikhongelelo wa kona mitikwami ya khongelela kona Mm. so yona loko yi teka vanhwanyana yi va teka va yi va yisa ka altar loko yi fika ka altar iphetshe plate loko hi mati se mhaka yi chuza ku yini loko ku ri i yo pfinya swi ri yi bi hi nyama hi nyama no pasta protection mfundhisi se maswala ku se va- what va- if mo kuma lebyikulu imagine
se sweswiwani sesi luyani ne u le ku rileni swinene u le ku rileni ku ri pastor va ni tswepulelini and the problem ti-profit to ta ti very influential mhm. yi n'wi threatenini ku u ta famba hi ta ku fambisa hi ta ku lahlekisa swi tshembi ngopfu sweswo va swi tshembi ngopfu sweswo se leswi sweswi hi ku ya mina mm. se ku na problem ka gaza mm. ya vaprofeta i'm not saying ku ri vaprofeta va kahle ni mungheni wa kereke and I, I believe ka ti-prophets na mini born again ee matwisisi Eh, bona again.
na mini born again so Pfumela mina bya pfumeleriwa Bibeleni. oh a yi na va kha vulavula timhaka na hi vulavula hi timhaka Update. na bibeleni ve ri loko yesu kreste a vambwini loko yesu a vuya a kha a famba ni u hlangani na vayisan'wana va kha va vulavula mhaka wa ku heyi muyiselo hi pela ri n'wana wa xikwembu a ku nga ri kumenamena a ku ri kumenamena
a byi sungulangi sweswi byi kona
so vafundhisi va le ku tsopuleleni ka xitoko matwisisa that's why na mina kata yesu loko o fika kuni ya ka prophet mamani ni ala a wu yi kokwalaho hi ya swin'we famba swin'we eh bya tsopulela yeyi a byi huwi byi ri ku na altar se n'wina sweswiwani hi ku ya hi- hi sesi loyi hi nga n'wi pfunisa ku yini because mina i believe ku ri as gaza a tisani umenemene mara na pfune vutlhoku va kona sesi lona a nga pfuneka njhani because u kona profet and wa ha ri busy kwale ka tiktok and no believe ku a hi ro sungula ku va kha swi endle swilo swona swo bo va tela nge le ku va tswepuleleni ya problem kwalano I le ku va I tsweplele- hakaseni. i tsweplele vangani hi lembe Eish, ma swi twisanyana hi kholo i tswepulela vangani

ma famba ku laha mutini ku na problem ku na problem ne mm. hi ta biya mm. mata ma fika ma endla whatever ma chasa chasa na vusiku mi ma mm, nyika mali loko mi tlela ma tlhe ma vuya ma famba hoxa kondlo ro
hoxetela swilo swo fa ma ntwisisi moxa swi munhu wa xipopani xi nga boheleli loko n'wina mi pfuka nampundzu mi vo swilo swa mirini ah, swa tirha swa tirha mhm. se ni na information yo khomeka xigalo la eh
lava va
hi to ka hi nga vuli mavito ka episode 2 hi ta va mara lava va ka xigalo so this pastor again ni vi ni va

eish i vafundhisi va n'wina eyi vafundhisi va hina lava faya faya lava ah, va ta hi dlayisa va ta hi dlayisa i eh, mhaka leyi nge le ku tikeni ngopfu mm, me le ku tswepleleni ande me le ku ngopfu lama mo chava ku ya xikolweni lamaya a ma swi la ku tirha problem manghozi loko mo twa nsati wa n'wina hi hi ba mm. ekhoseni mm. a ku u ya ka mfundhisi mani mani mm. vetani mi ku i mfundhisi mani i bixopo kumbe mava na swikhwirhani nyana a yi ka lava swikhwirhani nyana va nga dyondza xikolo lava vo ka va nga yangi kumbe kumbe mi rhanga mi vutisa hina hi nga na tifayili to khomeka hi mi byoko hayi ka valavo yanani eh, se mara mina i believe ku ri ti-prophet letiya i ta fake hi to tiprofeta ta fake leti a ti vuriwa ku ti ta va kona hi minkarhi ya makumu ende vukhendlakhendla mata wani ku vukhendlakhendla mm. tshani vulana xisa xin'wana xa nganga xa ne mm. xi ko vo tala va ta kwaka mina kona ni fika ni va nyika ti-powers mm. ni va nyika ti-powers va kota ku vona vona swilo na swin'wana swin'wana eh, eh.
munhu a kota ku va vona ti-problem ta ta yi e eh, a ti vona ha masiwa mabasa va phele u swi twa ku hi swona but solution ku hava solution a yi kona a yi kona solution a yi kona so cause a ni loko munhu wa nga mi tivi yini cause a nga mi tivi a fika a mi byela something hi n'wina lexi mi xi tivaka a xi tivi hi munhu maybe xi tiva hi then you believe ka xin'wana xin'wana a nga ta xi tisa ku hi ye wa mapele kasi hayi va rivala ku a ne bibeleni a ri kona un'wanyana a profeta a tlhela a endla a hlukana na madimoni paul ku difika difika diwini Hi ku ya hi swa mapela lihlonga dimu leri ndzeni ka yena ri kota ku vona swilo
dilivhara yena loyi a hamba deliver because yena u tlhaka yini hayi mina ni voni va yisa lavaya va endla swo swo va kha ku hi vito ra yesu se na mina swi ri ni ta swi kota ende hi phela swi endle kasi se satan ni nga nghena ndini se lero a hi swilo hinkwaswo munhu a nga ta tirhisa hi vito ra yesu hi vito ra yesu hi phela ku ri rito ra rona ra yesu yesu yi lo yi tiva ku yena ee kasi va va ri na yesu un'wana wa vona wa le hansi ka mati imagine ka tika a tika hi huyo a hundza ka leno kwi la hayi
swi ni profeti ngopfu swa tichas swi ni profeti ngopfu swiprofeta mi swa tichas ni vuya kona ni byele nto hi la eish timhaka leti nga kona
vutuzani eh, eh, eh. ni ku mindla ka yaleyo nga za boxa swihundla swa wani pastor xavo a yi ri ka chavi va yi vutisa ku four plus nine a yi tivangi mfundhisi se no ka ni nga tivi weather kumbe biloko vo swidumbu swa nine na swidumbu swa four ku maybe a yi ta yi swi tivini va ku four plus nine a yi tivangi
a vo ve swidombo swinha- swi swa four swa vakhegulu na swidombo swa five swa vakhalabye
yo kaya kaya mhata yi ku 19 500 and something mi swa ku yi le ku geza and a yo joka mi vhe mi swi vona ku a ku na dokodela
ya ya ya ya exikolweni ya exikolweni Ah.
ni vona ka tayesa
hali a nghenili hi ku neka matlavera yi ri busy na profeta ku halaya so mina ni vi worried mina ni vi worried loko ni vona pastor xavo i think vete yi le ka grade five n'wana wa grade five

Eh, mhaka yi yi rhandza ngopfu ku dyela yi na vudyela Yi rhandza That's ku why dyela. yi ya tirha le ka moxara loyi ya swi tiva ku weekend na weekend ku na ku dyiwa late. kfc a ni ku dyiwa kfc la Ku dyiwa KFC. Eh. se hi leswi swi ku- swi nga problem swi nga na vafundhisi hinkwavo ku dyela ku dyela la ku nga na vudyela so pastor shawo ni ni be mm. worried ngopfu hi yona laya mm. I, I, i think ku ri lava va yi pfunaka maybe a va fa va chekisa ku hi pelapela yeah.
tibuku swi famba njhani swi fambisa ku yini va nga tsakisiwi hi ku yi le ku va entertaineni yi tisa business mara school wise a swi fambi and swi na nkoka swa xikolo swi na nkoka swa xikolo cause laya yi le ku humeleliseni la yi tirhaka kona mm. yi le ku humeseni yi le ku humeleliseni ka ka milorho ya un'wana munhu mm. ya yona ivi yi salela ndzhaku yi tshame ehla ka yona ya yona ah.
ah, la ku na norho la yi ba xiporofiti ntsena no hleketa
rito Se-
Eh, ka ah. mazekixini lama mo ya ka chavi ai masalama ma ni hlekete ku ma ma right ma fike ma humesa moya Eh, a a ndzi ku a ma right eh, Ka heleli ve heleli na Heleli. transaction la Ndzi ku ni murasa karhatiwa hi ta moya. kuba ya Hi ta ta kuba kuba, hi ta ta kuba hi ta kuba ya ndzi ku ni karhatiwa hi moya Ndi- ndi huma ndi koka moya un'wana ndzi ku ni karhatiwa hi ni ta chava ka ku
Oh, the bass sound in one. the baza ndin'wana mi twa ka yo fekiwa leyi Hi yona. Hi yona
John ni karhatiwa hi moya
byi koka so i think hi i xin'wana lexi a hi faneleke hi cheka Eh, Kwalaho, ndza ku humesa yes, ndza ku malama kwalano. ya. Eh, hi xona lexiya xi ku ni ta ku humesa kwalano se vayisa lavayani
mi le ku benga content but ni twa nga ri content ya vona yi dangerous ngopfu mm-hmm. mm, malawa ti-followers hi ndlela yo biha matava leswo mi dya eh, eh, hambi pasta xave foyinako matava leswo mi ri ka mi ri ku laveka tikhota ti mi dya na swisibi phei dya na sibi gently magic danwa va twisisa so a xi tivi ku ka rihanyo ra dyona swa antswa tshinya ti dyela mikolombyani mikwahle not eh. swisibi ma twisisa i ti eh, oh, dyixa nyama mara hayi swisibi xa mek mata xisibi lexa mek tita na vuswa iverin stay soft
rihanyo ri le ka dangerous so mara ni ve ni hlaya comment yin'wana ni mm. xidama xi ni tatini xi ku ku komba ku dama a ri zina ku va ku penga sweswi nga ri khadi nga ri khadi xi ku ndhuna hi mi xi ku eh, dyondzi xi ku ni ni dyondzi ni dyondzi na yena misa lowani mm. mara back then mm. a ri beat normal be munhu loko a mi byela ku a mi ri beat normal ee eh, a swo antswanyana ti kumara ha this time ra nga swanyana ya ya Mm. va va ku hindzeleta ivi n'wana a vheta a kurisa sweswiya a nga ha ri xapu ku fana na n'wana na n'wana u byela ku i domu ni Eish. Do- i domu i domu i domu a nga ha hisekeli nchumu a ni wa swi tiva ku i domu I domu. already Yeah, so exactly. ka ra marito lama nga ta n'wi vavisa hi- hi hi ndlela yaleyo like loko zo n'wi bye ku hi domu sweswo swa rejistara la Emihleketweni.
domu Eh. ya mi yo hetelela mhaka leya ni yi khomini i ya lavenda
timhaka ta lavenda i poneri a hlameli eish yo lavenda and I'm not proof u ndzi ndzi na proof lavenda ne a ku ri munhu loyi a ri artist leyi a yi promise a ni vuma 2008 masoko khale njhani a yi promise ku ri ya yeah ya na music video yi ri kona ey i remember loko mo nghena ka ka youtube mi nga cheka Ai- ai- ai- ne le ka morning life a interview ya ka tv ya
mara kokwani loko va ku fikelini va loyi va fikini vo my village people byi ku tlhantlha le henhla byi ku vuyisa hansi Byi ku so vuyisa hansi. mina ni lavenda tshamaka hi holova khaxani rhuketela khosa ni tsatsa swa swona ni ku "Hey, yini yini yini ku xibubu xa mina xi xavisaka kwatala ni vona gaza boys and stuff but hi vi hi vulavula ni fonela hi vulavula then a vona side rin'wana ra mina ro na mhaka na munhu loko a ri hlangana ti-challenges ma vona mm. la nga ni hlamusetela vhena phela hi 2008 masito ka yi nigeria a kidnapiwini kwalaya tshama lembe hinkwaro She's a vuya been through- 2009 she's been through a lot so a ku loko ni suka laha ni famba le a ni- a ni dyondza na xisa xin'wana a ni- a ni- a ni date na xisa xin'wana hi famba hi ya nigeria xisa xa xi xi te yi ta fika yi endla music alayi because a ni masitoko afrobeat yi ta from that side afrobeat i genre leya afrobeat ivi loko wa fika le swilo swi cinca a n'wi twi fanele ku the guy do you marry that side tshama ka yindlin'wa yikulu language yange yi tiva swona se se ni n'wi chena ku faneke a endla yini a a a xavisa thavilini mm. a ku yiwa ku tika ngopfu a ku ende nkarhi wun'wana u kuma ku mina ni tolovele ti-rands leti naira ni nga cinci swona mali yi xota yo avatana a ni abusa hi ndlela yin'wanyana the guy a endla hi laha a lava ha kona nkarhi wolowo ni leyi a ni na wun'wana nga ta ni xave thikithi a ku mara loko ni vuya the person loyi a nga ni pfuna ku ni kota ku vuya i ola loya ola oh, tingwenya eh, sivara
because ola mm. a ku ri a house boy oh. for luya a nga famba nena leyi loyi a data na eh, yena eh, se yi to ni nga n'wi pfuna ku connecta na family until a kota ku vuya la south africa so loko a vuya la south africa a se vutomi byina byi hlangana nini se a luzini the person loyi a sponsora career yena music mm. a nga ha ri kona hi loyi a nga n'wi ta famba a n'wi yisa nigeria a fika n'wi hlupha vona se vhele laha a nga fika a hlangana vanhu va vona vo hambana that's why u ri a u vi desperate swinene to point ku van'wana vanhu va tlela na yena twa nga ri ta kuma help mm. ma vona mm. laha a nga te hi laha nga hlangana chavi kona Esa.
Simsimi. ma vona ya Oh, hi la nga hlangana na xi ku ni simsimi. ta ku pfuna Eh vana.
se ya ku a kasi yona xi la xibubu Allergy. hi leswi a a nga vula swona la vhena a ni ni na yona yinani Eh, Eh, ni record. vula evi leswi a nga swi vuli Eh. se so then Oyile ka vana.
lavenda a ku Mm. ha xi la xibubu ah, a nga ni pfunangi nchumu isa luya mm. ma vona swa ku that's why ola sivara ya mm. mnigeria mm. i yini i i i i like best friend because oh. ndinifuni ndisidia matwisisa ndinifuni so why ndza ni fika la a ku loko ndza ni ku fona egaza bosh i kwala ndza ku byela ku a ni la ku fa ni jike kwala
a ku yin'wana ya tinqambi mm. ta ku huma hala mozambique mm-hmm. ti nge le ku tirheni kahle ngopfu ka music yi ta hayi ni la ta ku pfuna ku loko ni cheka ni swi vona ku hayi this person hi pela he's doing very well profile yena yi kahle he's doing very well mm. se misalo ya ku a ni ta fika a n'wi fika kwi a pitori a n'wi teka ku a yi fambi because ana yena a believe ku mm. va ya ku vulavuleni mm. xibusiness va tshamile maybe somewhere a ku ni famba ka driver la a ka- a a driver mm, movha a ku ri misa un'wana a ni n'wi- a ri a nga n'wi tivi a ku ni hlamala hi famba hi ndza wa ri thambo se na hlamala ku hayi profetori se hi ndza wa ri thambo why hayi ndiku hayi no hi ta vheya kun'wana hala ha a ku ha mina swo ti chavela vhele ni fimi na mapfalo mara na swi twa ku la yi nge chayi kahle a ku driver hi famba se a fika springs le kule le ni vona springs springs ikule
from pitori springs sa ku hisa ka motheleng wa mothele ti komba kahle ku a ya ha tirhi fane nghenisa roomini a ni khiyela a vaya for like an hour mm. a vaya misalo ya eyi a yi n'wi bohangi endla nchumu mara yi fike n'wi khiyele famba se ro a hlamala ku awara ya hela munhu a nga a ku loko a loko dyi vuye se diya ti va ti ku "Ah, tlhela fo tlhela u famba la ma vona a pfuni nchumu "Ah, na tirhi no mahoxa mina ma vona se la vhe xi n'wi bye xi ri ni n'wi bye ku hayi loko ku ri la xibubu ni byeli ni ku nyika xibubu u nyika mali ya mina ni famba famba yena ala kahle famba a xi ku, ni le springs na na mali na na nchumu laha ni ta tlhela yini u ri xitsexe xi n'wi teka hi movha ne va tlhela xi n'wi dropa nhoveni yin'wana kwala masati ma springs Springs. West. n'wi Better dropa to somewhere west. a ku a ni fika ni request ni requesta misa loyi a ta mali ya mi ya xota hambi u ta ku xota 100 rand or 200 Eish, se se- se- xi- se xa xi fa xi ku why u siya sesi la laniwa a vulavula swi nga vulavula swona a famba misalo ya lexi a uber xi endla yini xi n'wi teka va ya kwihi pitori Pitori. loko a fika le u ri a xi se xa xi fika xi ku um mali Eh. ya xota phena mali a ni ri Yo. ya a ka ni n'wi- u ta- u ta yi vuyela mali cause lana ku a na mali xi se xi ku a u tuza xibubu a wa ndzangi ni ala a ni rhali hava mali leyi ni teka ni ku i ni fayetela hi laha dyi lavaka ha kona a ku a heta a ni chicha seventeen ti nghenela kwalaya se imagine ku ri this guy u ta endla vanhu vangani ma vanhu vanyani wa ha to va kidnapa se sweswi gaza swi la mi swi tiva loko hi twa ku munhu wa xisati e kidnapiwini hina timenemene letimbirhi ha swi tiva ku hi ya lavela kwihi mi hi contacta contacta kumbe contacta se ha swi tiva ku xi nuhela kwihi hi ya sayiti rihi mm. a n'wi tiva lowo kidnapa vana va vanhu sweswi timhaka ta kona timhaka ta kona ta tika so leswi vulaka ku ri um diza ledya dinambi lo biha kahle kahle mara vel a ku na munhu wa le pretoria that's ni tshanga ndzi vona ku eyi loko wo kuma ku girlfriend ya wena yi le pretoria yi fambela seventeen hayi swi tivi ku ri yini ya tika ya tika mhani ya le pitori a wu wexe fambela 17 a wu wexe a ri hi hexe ku sinachava gobozi njhe loko mi ya kwela mi ku rholeka vana va vanhu n'wina
senachava
i van'wana swa boy va le ku ni tweni ximuyimba profeta ku laha se ni vulavuli hi vona
va le ku tweni va swi fila ximoyeni mm. Mm, mm, va swi fila ximoyeni takagaza takagaza se hi swi twile ku laveka a la ku kidnapiwa hi swi twile ku hulu veri a va yi chavi lipopo poison Eh. lipopo poison vanhu va ri rhanga A va nge twi vona. Hi- va va swi vule kwile a ni nga ra ni yi vonangi leyi ni na mbhoni mbhoni ya kona ni ta mi byela yona yi nga ri moyeni mbhoni leyi yi ku va sungurile veri a va chavi ka lipopo poison veri lipopo poison hinkwayo a va yi chavi vanhu wana ri rhanga i vatswatsi phela lava nge le ka lipopo poison mi nga ri vanhu i ende vapapa va mimiti ende lipopo poison yi fa yi humesa kumbe ku pfa ku humesa mani sivara u fanele ku humesa sivara kwala ku fambeni nawu liya humesa nawu liya humesa hayi ku ta tika se ta xitwa xingondo xa kona lexi nga ta chayiwa ehulu ku xiya fambeni kwale ku ta tika ku ta va hoyihoyi nikula hi le ka timhenemene ta ka gaza guys a namuntlha a ku ri episode yere yo sungula loko ku ri na vumenemene mi nga na byona timhaka tihi na tihi leti nga talaka gaza hikwalo no fear no favor